Sara ta' tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-prime time ser nospita ġurnalist sportiv Charles Vella. Lil Charles ħafna jsibuh bħala Charles Vella il-King. Imma dan il-laqam minn fejn ġie? Kelli l-opportunità li nfittex fl-albums tar-ritratti ta' Charles. Sibna ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi prominenti. Sibna anki ritratt ta' Charles ma' Jose Mourinho. Fejn iltaqa' ma' Jose Mourinho Charles? U fuq kollox, Jose Mourinho vera raġel żorr għax dik hija r-reputazzjoni tiegħu? Dawn ir-risposti, dawn id-domandi ħa jtini risposta għalihom Charles minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time, Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum is-Sebgħa ta' Frar. Illum jagħlaq 45 sena l-attur Amerikan Ashton Kutcher. Fil-fatt Ashton Kutcher fil-preżent miżżewweġ lill-attriċi Mila Kunis, però fil-passat kien għamel tmien snin miżżewweġ lil Demi Moore u Demi Moore tiġi ħmistax-il sena ikbar minnu. Kellu r-reputazzjoni tat-toyboy f'Hollywood. Ir-relazzjoni tiegħu ma' Demi Moore spiċċat snin ilu u kienu ħallew 'il ħafna nies bla kliem. Il-mistieden tiegħi llejla għal Prime Time, ġurnalist sportiv, Juventin imma għandu soft spot għaċ-Chelsea. Nilqa' miegħi lil Charles Vella. Is-serata t-tajba, Charles. Serata t-tajba. Kif int?
All right, grazzi tal-istadina. Grazzi tal-istadina, tista' takkomoda ruħek. Grazzi ħafna. Għammur bil-qeda posti biex nżomna ma' tradizzjoni ta' prime time, imma ma nistax ma nibdiex. Billi nsaqsik naqra l-kumment tiegħek fuq il-biċċa xogħol tal-ħmistax-il punt tal-Juventus li tilfu. Iva di qalulilek imma hu hemm biex tiftaħli ferita. Għax jiena aħna konna qegħdin tajjeb ma tantx bdejna nilagħbu tajjeb, issa naqsulna ħmistax-il punt u ġejna aħjar milli konna għax qegħdin f'nofs il-klassifika. Ħadtha bi kbir imma kun onest.
Żgur li toħodha bi kbir, toħodha bi kbir bilfors. Għax l-ewwel nett, l-ewwel bdew jgħidu ma se jeħillu xejn, forsi xi xi multa. Mbagħad qalu se jnaqqsulhom disa' punti. Minn disa' punti ġew ħmistax. Ħmistax. U dejjem niżlu.
Insomma, bħalissa ġifieri ma tantx għandna tim, eh, biex ngħidu d-dritt. Mela ejja nbiddlu s-suġġett, ara ċans. Aħjar ta.
Naqra dettalji ħalli nirreġistrak, isem u kunjom. Jiena kulħadd jafni bħala Charles Vella, però oriġinarjament jiena Carmelo Vella. Carmelo Vella?
Carmelo Vella.
Però fuq l-ID card biss naħseb Carmelo. Fuq l-ID card għax kulħadd Charles jgħajjatli. Data ta' twelid? 20 ta' Jannar 1954. Jiġifieri ħmistax ilu għalaqt? Mistax ilu għaraqt 69. 69, ħadimthom qabli. Minn fejn int imwieled? Fejn int imwieled, Charles? Il-Belt, hi. Imwieled il-Belt.
Residenti? Residenti f'Gura. Professjoni? Professjoni pensjonant bħalissa. Pensjonant.
Charles, il-futbol, l-isport Passjoni tiegħek ħajtek. Minn dejjem jien nista' ngħid. Però l-istorja ta' missierek kompletament differenti. Iva.
Missieri, jien ħriġt sportiv, jiġifieri nħobb bażikament l-isport kollu, però missieri l-futbol ma kienx jista' għalih. Jiġifieri meta f'dak iż-żmien kellna r-radio u nisma' xi logħba, jew jibgħatni f'xi kamra oħra jew jgħidli baxxilu, insomma ma ridx nisma' futbol. Charles, Ġew f'idejja ħafna ritratti tiegħek, ġew ħafna albums f'idejja, u nixtieq nibda bl-ewwel wieħed. Ħa nqabbdek naqra nostalġija, għax ħa mmorru naqra lura ftit mhux ħażin. Ftit lura.
Ara dar-ritratt u għidli naqra, quddiemek qiegħed ara Charles ukoll jekk trid. Hemm hu, mela, hemmhekk, hemmhekk bejba u twal kelli xi tmintax, satax, hemmhekk naħseb sessjoni ta' training meta kont nilgħab mar-Rovers għall-Bilt. Jiġifieri int kont tilgħab il-futbol, Charles? Kont nilgħab, hu. Ma kontx xi plejer kbir ta' ġifieri. Però jien qaluli li kont tilgħab ma' Santa Venera wkoll, hu. Kont nilgħab mar-Rovers li hu amateur club tal-belt u kont nilgħab ma' Santa Venera Lightnings. Nerġa' ngħidlek ma kontx xi plejer regulari, eh, fiż-żewġ timijiet, però. Dak iż-żmien kont Juventin diġà?
Minn dejjem Juventin. Minn dejjem. Jien hawn għandi bagalja milli hawn m'għadix għandi ġifieri, kelli bagalja hekk tal-iskola, kannella, imnaqqxa Juventus fuqha. Se jien qed ngħidlek bagalja daqshekk ta' ġifieri meta kont immur li. Żgur, ma nafx sar minnha għax vera kienet għal qalbi. Meta tkellimt ma' eks kollegi tiegħek qalu li Charles għandu memorja impekkabbli. Qaluli darba kellna problema teknika U ftakar l-iscores tal-partiti minn ġurnata qabel. Darba ħa ngħidlek x'kienet o Indy, dik kellna programm fuq Television Malta filgħodu kien isir, magazine programm jiġifieri da, kien hemm aħbarijiet u mużika u jkun hemm l-isports. U jiena taf aħna x-xogħol tagħna lest u feature bil-ġurnata min lagħab, min skurja, il-fixtures li jmiss u dal-affarijiet. U jiena għamiltu dal-feature lest kollox, poġġejt bil-qiegħda u kif ngħid ħa naraw sar ilbieraħ pereżempju għax għamilt dal-feature. Joħroġ il-feature mingħajr mingħajr mingħajr voice. Iġifieri tara l-istampa. U ovvjament ma biditx l-installation feature bil-qiegħda. Żgur, u mbagħad jien kelli Bil-memorja tiegħi, li dak iż-żmien kienet aħjar minn tal-lum żgur, irrid niftakar it-timijiet li lagħbu. Minn skurja, ir-riżultati ta' Malta, tal-Italja, Ingilterra, jien naf xi tennis. U ftakarthom, Ġan. Ftakarthom. Ma nafx kif, imma ftakarthom. Kont iżgħar mil-lum, eh, ġifieri. Ġan, inti bdejt il-karriera tiegħek ta' ġurnalist fis-snin disgħin. Ħafna jikkummentaw li l-ewwel rapporti li tagħmel bħala ġurnalist diffiċli biex tinsihom. Tiftakar x'kien l-ewwel rapport tiegħek? Ħa ngħidlek, jien bħala fil-xena tal-isport jiena bdejt fl-1992 fuq ir-radju. Niftakar ma' Radio One Live u li jaffrilhom l-aħwa Joe Grima u Godfrey Grima. Fl-1992, sena wara, ingħaqadt mal-PBS Ġifieri bdejt kważi mill-ewwel fix-xena tal-futbol. Bdejt fuq ir-radio ovvjament, u mbagħad bil-mod il-mod dħalt fuq it-televiżjoni. Issa li inti Juventin akkanit tant, kien jirnexxilek iżżomm serju meta kien ikollkom xi disfatta kbira jew inkella tkunu għamiltu xi rebħa tajba? Ħa ngħidlek hawn imma tant, għax jekk ikollok telfa, kont ngħaġġilha, ħa ngħidlek ir-riżultat. Biex ma tantx tinstema.
Ejwa. Xena waħed Juventus xejn, ngħaddu għar-riżultat. Imma jekk jerbħu l-Juve, Juventus għamlu logħba kbira kontra l-Milan, pereżempju, rebħu bl-iskor ta' tlieta b'xejn. U tihom ċans ħalli jgħaddu ta' tlieta b'xejn. Imma jekk jitilfu, irrid ngħid ovvja.
Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b-97 biċċa għodda għal prezz ta' 270 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Ċal, veru li l-lum il-ġurnata artirat, pero zomruħek attiv ħafna, anki involvejt ruħek fit-teatru dal-axħar. Iva, dikha kienet riċentament, ġifieri xi erba' snin ilu, kien hemm Teatru Malta li fetħu applikazzjonijiet għal dawn li huma over sixties u applikajt jien. U ġejt aċċettat, għamilt l-audition u fil-fatt konna għamilna play sabiħ ħafna. Il-male actor kien id-Dulli niftakar u l-mara tiegħu Veronika, Ray Calleja u diversi oħrajn. Però ħadt pjaċir nagħmilha. Kont jien u xi erbat ampar, jiġifieri, ħa ngħidu hekk. Charl, ma nafx jekk taqbilx miegħi, iktar ma tikber hu iktar diffiċli li jkollok esperjenzi li ma tkunx esperjenzajthom qabel. Allura li taħtaf opportunitajiet bħal dawn li semmejt inti hija xi ħaġa vera sabiħa. Daqshekk hu, u trid, trid, trid iżżomm ruħek okkupat, ifhimni, għax meta tikber mhux se toqgħod id-dar tħares lejn is-saqaf, Trid. Sabiħ li żżomm ruħek. Trid iżżomm ruħek okkupat.
Jien għadni sal-ġurnata tal-lum jiġifieri nagħmel nirrapporta fuq ir-radju, televiżjoni, kummentarju, intervisti, features, għadni sal-lum. Ċagħla, Ġew l-albums f'idejja tiegħek u sibt ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi differenti. Irnexxieli npoġġihom kollha flimkien u nixtieq li narahom u tikkummentali naqra min huma dawn il-personaġġi fejn iltqajt magħhom, jekk tiftakarx x'qalulek. Tlaqna narawhom? Mela le, naraw. Ara tlaqna.
Mela dan huwa Sandro Mazzola, naħseb min jsegwi l-futbol Taljan kulħadd jaf min hu Sandro Mazzola, fil-fatt qed tara taħt idejja hemmhekk il-ktieb ta' Radio One Live, jiġifieri fil-bidunet tiegħi. Dan hija l-ewwel biċċa xogħol li kelli barra minn Malta, hawnhekk San Marino għamilt il-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar ma' żewġ plejers ġganti tal-basketball, Dan huwa John Perrett. John Perrett wieħed mill-aqwa plejers li kien hemm f'dak iż-żmien tas-snooker. Rebaħ kien tournament hawn Malta u għamiltlu l-intervista proprju wara r-rebħa tiegħu. Roberto Bettiga, plejer tal-Juventus, plejer li lagħab mal-Italja, intervistajtu, għamiltlu intervista twila u hemmhekk ħdejja tista' tara lil Norma Saliba li llum hija l-kap tal-aħbarijiet tal-PBS għax Norma kienet ukoll xi żmien involuta fl-isport. U dan huwa l-plejer Ġermaniż Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer wieħed mill-aqwa plejers tal-Ġermanja li min isegwi l-futbol kulħadd jafu. U Jose Mourinho.
U dan huwa l-famuż Jose Mourinho. Fejn iltqajt ma' Jose Mourinho? Mela ma' Jose Mourinho dina storja tajba kienet għax dana Tlajt holiday mal-mara jien tlajna Londra u sirt naf li meta dik il-perjodu li tiela' se jilagħbu ċ-Chelsea u r-Rosenborg niftakar u jien għaċ-Chelsea għandi soft spot għaċ-Chelsea. Insomma arranġajt biex niġbor il-biljetti mir-reception u kienu bejn id-disgħa u kwart ta' filgħodu d-disgħa u nofs hekk qgħadna bil-qiegħda sakemm tiftaħ ir-reception u f'ħin minnhom jinfetaħ il-bieb hekk u nara lil dan Mourinho dieħel ma' żewġ diriġenti oħra. Int kif rajtu, laħsaqtu, d-disgħa ta', d-disgħa u kwart ta' filgħodu, ma tistenniex. Għattilha l-mara oħroġ il-kamera, għax dak iż-żmien il-mowbajls mhux bħal-lum, it-teknoloġija li għandhom, għattilha oħroġ il-kamera għax daw, dan hawn you see him, now you don't. Insomma, waqqaftu, waqaf u rnexxielni nieħu ritratt miegħu. Jose Mourinho għandu r-reputazzjoni li huwa anqas żor. Is-sentiment li ltqajt miegħu, ħadt ritratt miegħu, żor jew le? Jien iltqajt miegħu, fhimni, ma ma domniex xi prattikament tlieta erba' minuti, ta' domna flimkien. Però dakinhar meta meta waqqaftu, waqaf qalli mela le why not? Jiġifieri waqaf bil-kalma kollha ħadna dak ir-ritratt, però burdati, Jose Mourinho. Kieku kien żor kien jgħidlek le. Daqshekk hu. Jiġifieri fil-każ tiegħek ma ngħidux li hu żor. Dak il-ġurnata kien forsi burdata tajba. Ċal, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nitkellmu naqra fuq il-laqam tiegħek. Kulħadd jafek bħala Ċal il-King. Minn fejn ġiet? U rrid nisma' d-dettalji kollha kif kulħadd jgħidlek il-King. Storja tajba, storja tajba.
Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Iqfgħu hemmhekk. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida, speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca, ippakkjat b'vitamini B u C u minerali essenzjali oħra, pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fihx stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għall-vitamini ta' Berocca, issaħħaħ is-sistema immunitarja, essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Sara ta' tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla l-prime time ser nospita ġurnalist sportiv Charles Vella. Lil Charles ħafna jsibuh bħala Charles Vella il-King. Imma dan il-laqam minn fejn ġie? Kelli l-opportunità li nfittex fl-albums tar-ritratti ta' Charles. Sibna ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi prominenti. Sibna anki ritratt ta' Charles ma' Jose Mourinho. Fejn iltaqa' ma' Jose Mourinho Charles? U fuq kollox, Jose Mourinho vera raġel żorr għax dik hija r-reputazzjoni tiegħu? Dawn ir-risposti, dawn id-domandi ħa jtini risposta għalihom Charles minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time. Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Eliv Feminex hija mediċina ġdida biex int tkun tista' tkompli bir-rutina tiegħek.

Sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum is-Sebgħa ta' Frar. Illum jagħlaq 45 sena l-attur Amerikan Ashton Kutcher. Fil-fatt Ashton Kutcher fil-preżent miżżewweġ lill-attriċi Mila Kunis, però fil-passat kien għamel tmien snin miżżewweġ lil Demi Moore u Demi Moore tiġi ħmistax-il sena ikbar minnu. Kellu r-reputazzjoni tat-toyboy f'Hollywood. Ir-relazzjoni tiegħu ma' Demi Moore spiċċat snin ilu u kienu ħallew 'il ħafna nies bla kliem. Il-mistieden tiegħi llejla għal Prime Time, ġurnalist sportiv, Juventin imma għandu soft spot għaċ-Chelsea. Nilqa' miegħi lil Charles Vella. Is-serata t-tajba, Charles. Serata t-tajba. Kif int?
All right, grazzi tal-istadina. Grazzi tal-istadina, tista' takkomoda ruħek. Grazzi.
Għamur bil-qeda posti biex nżomna ma' tradizzjoni ta' prime time, imma ma nistax ma nibdiex. Billi nsaqsik naqra l-kumment tiegħek fuq il-biċċa xogħol tal-ħmistax-il punt tal-Juventus li tilfu. Iva di qalughielek imma hu hemm biex tiftaħli ferita. Għax jiena aħna konna qegħdin tajjeb ma tantx bdejna nilagħbu tajjeb, issa naqsulna ħmistax-il punt u ġejna aħjar milli konna għax qegħdin f'nofs il-klassifika. Ħadtha bi kbir imma kun onest.
Żgur li toħodha bi kbira, toħodha bi kbira bil-fors. Għax l-ewwel nett, l-ewwel bdew jgħidu ma se jeħillu xejn, forsi xi xi multa. Mbagħad qalu se jnaqqsulhom disa' punti. Minn disa' punti ġew ħmistax. Ħmistax. U dejjem niżlu.
Insomma, bħalissa ġifieri ma tantx għandna tim, eh, biex ngħidu d-dritt. Mela ejja nbiddlu s-suġġett, ara ċans. Aħjar ta.
Naqra dettalji ħalli nirreġistrak, isem u kunjom. Jiena kulħadd jafni bħala Charles Vella, però oriġinarjament jiena Carmelo Vella. Carmelo Vella?
Carmelo Vella.
Però fuq l-ID card biss naħseb Carmelo. Fuq l-ID card għax kulħadd Charles jgħajjatli. Data ta' twelid? 20 ta' Jannar 1954. Jiġifieri ħmistax ilu għalaqt? Mistax ilu għaraqt 69. 69, ħadimthom qabli. Minn fejn int imwieled? Fejn int imwieled, Charles? Il-Belt, hi. Imwieled il-Belt.
Residenti? Residenti f'Gura. Professjoni? Professjoni pensjonant bħalissa. Pensjonant.
Charles, il-futbol, l-isport, Passjoni tiegħek ħajtek. Minn dejjem jien nista' ngħid. Però l-istorja ta' missierek kompletament differenti. Iva.
Missieri, jien ħriġt sportiv, jiġifieri nħobb bażikament l-isport kollu, però missieri l-futbol ma kienx jista' għalih. Jiġifieri meta f'dak iż-żmien kellna r-radio u nisma' xi logħba, jew jibgħatni f'xi kamra oħra jew jgħidli baxxilu, insomma ma ridx nisma' futbol. Charles, ġew f'idejja ħafna ritratti tiegħek, ġew ħafna albums f'idejja, u nixtieq nibda bl-ewwel wieħed. Ħa nqabbdek naqra nostalġija, għax ħa mmorru naqra lura ftit mhux ħażin. Ftit lura.
Ara dar-ritratt u għidli naqra, quddiemek qiegħed ara Charles ukoll jekk trid. Hemm hu, mela, hemmhekk, hemmhekk bejn bajt u għar kelli xi tmintax, satax, hemmhekk naħseb sessjoni ta' training meta kont nilgħab mar-Rovers għall-Bilt. Jiġifieri int kont tilgħab il-futbol, Charles? Kont nilgħab, hu. Ma kontx xi plejer kbir ta' ġifieri. Però jien qaluli li kont tilgħab ma' Santa Venera wkoll, hu. Kont nilgħab mar-Rovers li hu amateur club tal-belt u kont nilgħab ma' Santa Venera Lightnings. Nerġa' ngħidlek ma kontx xi plejer regolari, eh, fiż-żewġ timijiet, però. Dak iż-żmien kont Juventin diġà? Minn dejjem Juventin. Minn dejjem. Jien hawn għandi bagalja milli hawn m'għadix għandi ġifieri kelli bagalja hekk tal-iskola kannella imnaqqxa Juventus fuqha. Se jien qed ngħidlek bagalja daqshekk ta' ġifieri meta kont immur li. Żgur. Ma nafx sar minnha għax vera kienet għal qalbi. Meta tkellimt ma' eks kollegi tiegħek qalu li Charles għandu memorja impekkabbli. Qaluli darba kellna problema teknika U ftakar l-iscores tal-partiti minn ġurnata qabel. Darba ħa ngħidlek x'kienet o Indy, dik kellna programm fuq Television Malta filgħodu kien isir, magazine programme jiġifieri da, kien hemm aħbarijiet u mużika u jkun hemm l-isports. U jiena taf aħna x-xogħol tagħna nlestu feature bil-ġurnata min lagħab, min skurja, il-fixtures li jmiss u dal-affarijiet. U jiena għamiltu dal-feature lest kollox, poġġejt bil-qiegħda u kif ngħid ħa naraw sar ilbieraħ pereżempju għax għamilt dal-feature. Joħroġ il-feature mingħajr mingħajr mingħajr voice. Iġifieri tara l-istampa. U ovvjament ma biditx l-installation feature bil-qiegħda. Żgur, u mbagħad jien kelli Bil-memorja tiegħi, li dak iż-żmien kienet aħjar minn tal-lum żgur, irrid niftakar it-timijiet li lagħbu. Minn skurja, ir-riżultati ta' Malta, tal-Italja, Ingilterra, jien naf xi tennis. U ftakarthom, Ġan. Ftakarthom. Ma nafx kif, imma ftakarthom. Kont iżgħar mil-lum, eh, ġifieri. Ġan, inti bdejt il-karriera tiegħek ta' ġurnalist fis-snin disgħin. Ħafna jikkummentaw li l-ewwel rapporti li tagħmel bħala ġurnalist diffiċli biex tinsiehom. Tiftakar x'kien l-ewwel rapport tiegħek? Ħa ngħidlek, jien bħala fil-xena tal-isport jiena bdejt fl-1992 fuq ir-radju. Niftakar ma' Radio One Live u li jaffrilhom l-aħwa Joe Grima u Godfrey Grima. Fl-1992, sena wara, ingħaqadt mal-PBS. Ġifieri bdejt kważi mill-ewwel fix-xena tal-futbol. Bdejt fuq ir-radio ovvjament, u mbagħad bil-mod il-mod dħalt fuq it-televiżjoni. Issa li inti Juventin akkanit tant, kien jirnexxilek iżżomm serju meta kien ikollkom xi disfatta kbira jew inkella tkunu għamiltu xi rebħa tajba? Ħa ngħidlek hawn imma tant għax jekk ikollok telfa kont ngħaġġilha, ħa ngħidlek ir-riżultat. Biex ma tantx tinstema'.
Ejwa. Xena waħed Juventus xejn, ngħaddu għar-riżultat. Imma jekk jerbħu l-Juve, Juventus għamlu logħba kbira kontra l-Milan, pereżempju, rebħu bl-iskor ta' tlieta b'xejn. U tihom ċans ħalli jagħmluha ta' tlieta b'xejn. Imma jekk jitilfu, irrid ngħid ovvja.
Total Tools, super on quality, super on price. Total Tool Chest b'97 biċċa għodda għal prezz ta' 270 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Ċal, veru li l-lum il-ġurnata artirat, pero zomruħek attiv ħafna, anki involvejt ruħek fit-teatru dal-axħar. Iva, dikha kienet reċentament, ġifieri xi erba' snin ilu, kien hemm Teatru Malta li fetħu applikazzjonijiet għal dawn li huma over 60s u applikajt jien. U ġejt aċċettat, għamilt l-audition u fil-fatt konna għamilna play sabiħa ħafna. Il-male actor kien id-Dulli niftakar u l-mara tiegħu Veronika, Ray Calleja u diversi oħrajn. Però ħadt pjaċir nagħmilha. Kont jien u xi erbat ampar, jiġifieri, ħa ngħidu hekk. Charles, ma nafx jekk taqbilx miegħi, iktar ma tikber hu iktar diffiċli li jkollok esperjenzi li ma tkunx esperjenzajthom qabel. Allura li taħtaf opportunitajiet bħal dawn li semmejt inti hija xi ħaġa vera sabiħa. Daqshekk hu, u trid, trid, trid iżżomm ruħek okkupat, ifhimni, għax meta tikber mhux se toqgħod id-dar tħares lejn is-saqaf, Trid. Sabiħ li żżomm ruħek. Trid iżżomm ruħek okkupat.
Jien għadni sal-ġurnata tal-lum jiġifieri nagħmel rapporta fuq ir-radju, televiżjoni, kummentarju, intervisti, features, għadni sal-lum. Ċagħla, Ġew l-albums f'idejja tiegħek u sibt ħafna ritratti ma' personaġġi sportivi differenti. Irnexxieli npoġġihom kollha flimkien u nixtieq li narahom u tikkummentali naqra min huma daw il-personaġġi fejn iltqajt magħhom, jekk tiftakarx x'qalulek. Tlaqna narawhom? Mela le, naraw. Ara tlaqna.
Mela dan huwa Sandro Mazzola, naħseb min jsegwi l-futbol Taljan kulħadd jaf min hu Sandro Mazzola, fil-fatt qed tara taħt idejja hemmhekk il-ktieb ta' Radio One Live, jiġifieri fil-bidunet tiegħi. Dan hija l-ewwel biċċa xogħol li kelli barra minn Malta, hawnhekk San Marino għamilt il-Logħob tal-Pajjiżi ż-Żgħar ma' żewġ plejers ġganti tal-basketball. Dan huwa John Perrott. John Perrott wieħed mill-aqwa plejers li kien hemm f'dak iż-żmien tas-snooker. Rebaħ kien tournament hawn Malta u għamiltlu l-intervista proprju wara r-rebħa tiegħu. Roberto Bettiga, plejer tal-Juventus, plejer li lagħab mal-Italja, intervistajtu, għamiltlu intervista twila u hemmhekk ħdejja tista' tara lil Norma Saliba li llum hija l-kap tal-aħbarijiet tal-PBS għax Norma kienet ukoll xi żmien involuta fl-isport. U dan huwa l-plejer Ġermaniż Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer wieħed mill-aqwa plejers tal-Ġermanja li min isegwi l-futbol kulħadd jafu. U Jose Mourinho.
U dan huwa l-famuż Jose Mourinho. Fejn iltqajt ma' Jose Mourinho? Mela ma' Jose Mourinho dina storja tajba kienet għax dana Tlajt holiday mal-mara jien tlajna Londra u sirt naf li meta dik il-perjodu li tiela' se jilagħbu ċ-Chelsea u r-Rosenborg niftakar u jien għaċ-Chelsea għandi soft spot għaċ-Chelsea. Insomma arranġajt biex niġbor il-biljetti mir-reception u kienu bejn id-disgħa u kwart ta' filgħodu d-disgħa u nofs hekk qgħadna bil-qiegħda sakemm tiftaħ ir-reception u f'ħin minnhom jinfetaħ il-bieb hekk u nara lil dan Mourinho dieħel ma' żewġ diriġenti oħra. Int kif rajtu, laħsaqtu, d-disgħa ta', d-disgħa u kwart ta' filgħodu, ma tistenniex. Għattilha l-mara oħroġ il-kamera, għax dak iż-żmien il-mobiles mhux bħal llum, it-teknoloġija li għandhom, għattilha oħroġ il-kamera għax daw, dan hawn you see him, now you don't. Insomma, waqqaftu, waqaf u rnexxielni nieħu ritratt miegħu. Jose Mourinho għandu r-reputazzjoni li huwa anqas żgħor. Is-sentiment li ltqajt miegħu, ħadt ritratt miegħu, żgħor jew le? Jien iltqajt miegħu, fhimni, ma ma domniex xi prattikament tlieta erba' minuti, ta' domna flimkien. Però dakinhar meta meta waqqaftu, waqaf qalli mela le why not? Jiġifieri waqaf bil-kalma kollha ħadna dak ir-ritratt, però burdati, Jose Mourinho. Kieku kien żor kien jgħidlek le. Daqshekk hu. Jiġifieri fil-każ tiegħek ma ngħidux li hu żor. Dak il-ġurnata kien forsi burdata tajba. Ċalħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura ħa nitkellmu naqra fuq il-laqam tiegħek. Kulħadd jafek bħala Charlie l-King. Minn fejn ġiet? U rrid nisma' d-dettalji kollha kif kulħadd jgħidlek il-King. Storja tajba, storja tajba.
Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Iqfgħu hemmhekk.
F'dan il-programm dehru xi prodotti kummerċjali.